Ok, so shwmae pawb, fy enw i yw Danielle a dwi'n gweithio ar y prosiect Bylbie ar gyfer Amgueddfa Cymru. Hefyd gyda ni mae Meg sydd yn rhedeg y prosiect nawr. Shwmae Meg. Helo. Byddai'n gofyn uh, cwpl o cwestiynau i Meg yn y sesiwn yma. So croeso i'r trydydd gweithdy rithiol y Bylbiau Gwanwyn i Ysgolion. Y sesiwn yma yn ffocysu ar clywiau hinsawdd o'r gyffennol i'r dyfodol. So bydd lot o darnau i'r sesiwn yma. Um, cyn i ni'n dechrau bant, dwi jyst eisiau checio hefyd bod chi'n gallu ymuno ar cwiz Kahoot ni, uh, achos um, yn ystod y sesiwn byddwn ni'n gofyn rhai cwestiynau i chi. So na i just um, aros i gweld os chi'n gallu ymuno. So, yn y sesiwn yma, ni'n mynd i uh, trafod beth yw newid yn y hinsawdd. Dwi'n siŵr chi wedi clywed lot amdano fe, falle gwybod lot yn barod, ond ni'n mynd i edrych ar um, beth wnaeth pobl yn y gorffennol i creu newid yn y hinsawdd a byddwn ni'n edrych ar sut i ni'n cynyddu, cynhyrchu trydan Ac yn olaf, byddwn ni'n edrych ar y gwaith i chi wedi bod i'n wneud yn, yn yr ysgolion a ffeindio mas beth mae'r uh, prosiect yma yn dweud wrthym ni am uh, newid yn yr hinsawdd. So y cwestiwn gynt yna, beth yw newid yn y hinsawdd? So, um, Mae newidiadau hirdymor mewn tymheredd byd-eang a phatrymau tywydd, so rhywbeth sy'n newid ar draws y byd. Yym, pryd ni'n sôn am gynhesu, ni'n sôn am y byd yn cynhesu a yym pethau'n newid dros y byd. Ni hefyd yn sôn um, bod newid yn y hinsawdd yn cael ei achasu, achosi sorry, gan gronni nwyon tŷ gwydr yn atmosffer y ddeiar. So, mae'n wneud pethau i newid fel tymheredd yn codi, lefelau môr yn codi a tywydd uh, mwy eithafol. A ni'n colli lot o bywyd gwyllt hefyd. So yn y gorffennol, mae hinsawdd y byd wedi newid oherwydd ffactorau naturiol fel gweithgaredd folcaneg, fel enghraifft, neu os ni'n cael oes iâ. Ond nawr, Yym, ni pobl y byd sydd yn creu y newidiadau yma. So mae pobl a'i gweithredoedd yn effeithio ar newid yn yr hinsawdd. So stwff i ni wneud pob dydd, defnyddio ffôns, gyrru ceir, mae rhain gyd yn newid yr hinsawdd, a dros 200 mlynedd diwetha, mae wedi achosi um, gan ni, yn enwedi, enwedig um, wrth llosgi uh, tanwydd ffosil. So, cwestiwn i Meg a chi gyd nawr, os chi'n gallu rhoi yn y chat, all A all unrhyw un ohonych chi roi enw tanwydd ffosil i mi? So a name of a fossil fuel, um, or a type of a fossil fuel, os gen ti rhywbeth, Meg. Ie, yeah, so falle un gall bod yn olew. Olew, ie, yeah, da iawn. Mm -hmm. O, mae gyda ni un yn y chat, petrol, sy'n dod trwy. Petrol, ie. Yeah. Nwy, hefyd. Nwy. Beth arall sy'n dod trwy? Os na unrhyw mwy... O! Diesel hefyd. Diesel. Uh, ni hef hefyd yn edrych am un sydd gyda pythyrnas mawr gyda Cymru. Mm -hmm. Rhywbeth D. Ond i hwnna'n dod trwy ddo'r chat, neu chi'n gwybod Dim beth yw hwnna, Meg? Eto. Wna i jyst gwel-, o! Glo da... Glo, da iawn. ...Beth yw glo yn y chat? Da iawn. So, y tair chi wedi uh, sôn am yw uh, olew, glo a nwy. Okay? So, mae'r tair yma yn fossil fuels, chi siŵr o fod wedi clywed amdano nhw, tanwydd ffosil yn Cymraeg. Okay? A, Mae pob tanwydd ffosil yn rhyddhau carbon dioxide i'r awyr pan fyddant yn cael eu llosgi. So, pob tro ni'n gwneud rhywbeth uh, gyda trydan, er enghraifft, mae CO2 yn cael ei rhoi yn yr atmosffer. Nawr, mae carbon dioxide yn... Cyn mynd, dwi eisiau mynd nôl tyn mynd bach, actually. Um, Nathyn ni sôn am wahanol fas, fathau o um, tanwydd ffosil, fossil fuels. Nawr, glo ni'n galw'r yr un mwyaf brwnt, achos um, mae'n creu uh, fwy o problemau um, i'r atmosffer ac hefyd mae glo yn brwnt. Um, so mae hwnna'n rhywbeth bwysig i cofio am y cwiz ni. Okay. Um, ond os ni'n edrych ar carbon dioxide yn yr atmosffer, ni'n gallu gweld bod e wedi cael ei greu um, allan o wahanol nwyon. So mae dyn ni methane fyna, CH4, nitrous oxide, ond y CO2 ni'n creu yn 80 o'r ganran, 80% o nwyon tŷ gwydr ni. So mae hwnna'n bwysig i cofio. Um, so 80 ganran yn nwyon tŷ gwydr ni. Um, so, cwestiwn nawr i Meg. Ydych chi'n meddwl bydd Prydain yn mynd yn boethach neu ymlypach os bydd newid yn y hinsawdd yn parhau? Yn cwestiwn anodd oherwydd dwi'n credu bydd llawr o pobl yn meddwl ei fod yn dod yn twymach oherwydd um, sut mae pobl yn sôn am newid hinsawdd, ond dwi'n credu falle mae'n um, cymysgedd o'r ddau. Ie, a os chi eisiau rhoi ateb yn y chat hefyd, wnewn ni gweld beth sy'n dod Iawn. trwyddo. Iawn ni aros i gweld, falle maen nhw'n trafod. Ie. So mae Meg yn meddwl y ddoe, beth 'ych chi'n meddwl? O, mae mwyafrif yn dweud poethach, ond rai yn dweud bod e'n, yym, dod yn mwy wlyb. O, So okay. falle cymysgedd bach yn y, yn y dosbarth yna. Wel, chi gyd yn iawn, achos ar ateb i ni fan hyn yn Cymru, yn Prydain, fydd, bydd e'n dod yn gynhesach, ond Bydd y gynhesu yna yn creu i fe dod yn fwy wlyb hefyd. A na i dynyddio lluniau yma jyst i esbonio. Um, so wrth um, mae'r uh, tymheredd yn codi, Yym, mae'n dod â tw- yy aer twym i codi pryd mae'n cyrraedd y tir fan hyn, dod draws y môr, a mae hwn yn creu mwy o dŵr yn yr atmosffer sydd yn ffodus yn creu mwy o glaw. So hwn yw'r uh, cylchgredd dŵr, um, the water cycle. Um, so pryd mae mwy dwym chi'n cael lot o o uh, glaw hefyd. So yn llefydd tropical, maen nhw'n cael tropical rain sydd yn really loads o glaw yn dod lawr. Um, so bydd e yn meddwl mwy o glaw a gynhesach i ni fan hyn. So nawr dwi eisiau uh, edrych nôl um, 800,000 o flynyddoedd yn ôl. Okay? So mae'r ma, graff hyn yn Saesneg, ond na i esbonio fe yn Cymraeg. So ni'n mynd nôl dros amser, a ni'n gallu gweld bod lefelau carbon dioxide wedi mynd lan a lawr, a mae hwn yn digwydd oherwydd Pob tua 100,000 o flynyddoedd mae Oes Iâ yn dod, oherwydd sut mae'r byd yn symud o amgylch yr haul. Um, a chi'n gweld bod y patrwm hyn wedi dilyn patrwm gyson, byddwch chi'n dweud fyna, Meg, dros mm -hmm. lan at amser fan hyn, a wedyn ni'n gallu gweld yn 1911 oedd y carbon dioxide yn dechrau tyfu a heddiw mae wedi mynd reit lan fan hyn. A wrth bod y carbon yn mynd lan, mae hwn yn golygu bod gwres yn mynd lan oherwydd um, yr effaith tu gwydr neu'r greenhouse effect sydd fel blanced o amgylch y byd Yym, so y mwy o carbon yn yr atmosffer, y mwy mae'r gwres yn cael eu cadw mewn i'r atmosffer. So chi'n gweld fanna effaith dynol, effaith y pobl, um, a mae wedi wneud newidiaeth mawr. Right, so, um, ni wedi sôn am lot o stwff yna, so nawr ni'n mynd i mynd at cwiz Kahoot. Um, so na i just dachrau hwn, doi mm -hmm. cwestiwn bach dyn ni. Ie. Yeah. Byddai'n gofyn i Meg rai o'r cwestiynau hyn. Mae'n just yn dod lan. So, pa un yw'r tanwydd ffosil budraf neu'r tanwydd ffosil mwyaf frwnt? So mae dyn ni nwy, olew, glo, neu maen nhw gyd yn lân. Beth ych chi'n meddwl, Meg? Wel dwi'n cofio, yy, ti sôn am Dani, ie, y ffaith bod, yym, glo yn peth eitha brwnt ei hun, so... Ie. ...yy, mae'n ffordd dda o cofio pa un yw'r mwyaf brwnt, yym, i defnyddio, so ie. So pa ganran o nwyon tŷ gwydr sy'n cynnwys carbon deuocsid? So Meg, mae'n rhaid i chi cofio'r chart na nes i ddangos i chi. Mm -hmm. So efe 50, 70, 60 neu 80 y ganran. So nawr ni'n mynd i sôn am sut dechreuodd newid yn yr hinsawdd. Um, so, os ni'n meddwl am Cymru, so cyn 1750, oedd Cymru yn bennaf yn ardal wledig iawn, so fel yn y llun yma, gobeithio i chi'n gweld. Um, a os chi'n meddwl am y fath o swyddi oedd gen pobl ar yr amser, roedd rhan fwyaf o'r pobl yng Nghymru yn ffermwyr, yn gweithio'r tir, um, yn magu anifeiliaid, yn tyfu cnydau. Uh, so dyna oedd prif um, gyflogoedd pobl. Uh, oedd gan Cymru llawer o adnoddau naturiol ac roedd gan Cymru lot o glo, ond ar y pryd oedd neb yn dynyddio'r glo yma, oedd neb wedi dechrau dynyddio fe. Yym, wedyn yn yr un saith dim un saith cant degau, seventeen hundreds, roedd llawer o ryfeloedd ar ledled y byd, so roedd angen mwy o fetel i creu arfau fel y canon enfawr hyn, ok. So oedd pobl yn dechrau ymladd, o'n nhw eisiau mwy o fetel. So, i cynhesu metalau fel haearn, bydd angen cynhesu mwy haearn. Bydd angen cynhesu'r um, mwyn haearn, sef yr iron ore, i dros 1,200 celsius. So mae hwnna'n really, really doim. Os chi'n meddwl pryd chi'n berwi dŵr, mae'n tua 100 celsius o- m- i, i toddi um, y, y mwyn haearn oedd angen cael y tymeredd yma. Okay? Um, So oedd angen wneud hwn, a defnyddiodd coed fel tanwydd, so nhw'n llosgi coed yn y ffwrnasi. Um, ond oedd hwn ddim yn cael tymheredd digon dda, so um, oedd eisiau rhywbeth arall i llosgi i cael y tymheredd yn digon dwym, y tymheredd dwym yma. Um, So os ni'n edrych ar uh, tref Merthyr Tudful, fel enghraifft, oedd hwn ar y pryd yn lle amaethyddol, so lle ffermio yn 1750, a wedyn daeth um, rhai pobl o Lloegr a gweld ffordd o ennill arian drwy greu haearn ar gyfer arfau, ac yn fuan roedd Merthyr yn dref diwydiannol, fel chi'n gweld yn y llun yma. So, um, cyn hynny, ffermwyr i gyd, wedyn oedd fel swydd newydd, swydd yma o creu haearn. A agorwyd pedwar uh, gweithfeydd haearn ym Merthyr Tudful, So lle fach ond pedwar gwaith eang ac agoriodd y bwll glo i gyf... i... i roi glo yn y ffyrnesi yma, ok. So erbyn 1790, so 40 mlynedd wedyn, roedd Merthyr yn brif dinas gwneud haearn dros y byd. So, y lle yn y byd oedd yn cynhyrchu haearn, a um, oedd pedwar ffwrnais yna, a os ni'n mynd yn nôl eto, um, ni'n gweld y, y tymheredd hwnnw'n cyrraedd, a hefyd oedd um, pob ffwrnes yna, bydda i'n gwaith haearn, Meg, yn llosgi 300,000 tunnell, 300,000 tons, o lo i bob, bob blwyddyn. Ond os chi'n meddwl am y pedwar 'na,

dechrau creu problemau i ni yn yr hinsawdd. Oedd neb wedi sylwi hynny ar y bryd, ond um, dyma'r stori. A oedd y stori hyn ar draws um, y ddeyrnas Unedig, yn Belfast, oedd o'n nhw'n creu lot o llongiau, yn Glasgow o'n nhw'n creu lot o llongiau, a Manceinion oedd y prif dinas gwneud ffabric, yn Newclastle, o'n nhw'n mwyngloddio a gwneud metal. Um, so oedd hwn yn digwydd ar draws y ddeunas Unedig, ond hefyd yn y gyd y gwledydd ar draws y byd. Okay? Um, So, llosgi glo i wneud pethau a gynhesu tai yn sort of digon drwg, ond wnaeth pethe dod yn yn wath mewn ffordd achos o'n nhw'n defnyddio mwy o fossil fuels. Os ni'n edrych ar y paentiad hyn o olwyn glo cynnar yng Nghymru, yn Sir Forgannwg, um, chi'n gweld oedd um, hwn yn cael ei redeg i ddechrau, o'n nhw'n cael y glo mas wrth dynyddio ceffylau. So, oedd ceffyl fan hyn yn tynnu uh, fel engine weindio i codi y glo a i codi'r pobl. Oedd um, cilch ddŵr fan hyn yn uh, pyweri rai pethau, a roedd ceffylau a cert yn yn symud y glo. So i ddechrau, um, o'n nhw'n dynyddio fel power naturiol i cael y glo mas, ond wedyn, um, hefyd um, ar draws Cymru, o'n nhw'n dynyddio pethau fel um, cilch ddŵr, mae un dyn ni yn yr amgueddfa llechi yn Llanberis, yng er enghraifft, i wneud y pethau. Ond um, os ni'n mynd at 1850, uh, nath nhw symud o dynyddio dŵr a dath, nath nhw dechrau uh, poweru pethau gyda stem. A i poweru gyda stem, mae angen llosgi glo. So, i cael y glo i wneud y fetal, o'n nhw'n defnyddio mwy o glo. So, oedd mwy o mwy o fossil fuels yn cael ei defnyddio. Os ni'n edrych fan hyn, chi'n gweld um, o'n nhw'n uh, gynhesu'r dŵr uh, gyda stem, um, a bydd gyda nhw yn Merthyr fel

yym, fel wnes i ddangos gyda yym cylch ddŵr, ond wedyn wnaeth e cael ei bweru gan glo. Os ni'n edrych yym ar trafnidiaeth, so i ddechrau oedd e fel ceffylau, cert, ond wedyn wnaethon ni dechrau defnyddio'r trên a'r trên stêm oedd hwn, a dwi'n siŵr chi gyd wedi gweld Falle lluniau o pobl yn rhoi glo ar y tân yn yr engine. Hefyd, roedd y llongau hyn yn cael ei redeg gyda stêm, um, a oedd hwn gyd yn cael ei wneud wrth llosgi glo. So nawn ni mynd nôl naw at O, Zaini Gazal yn ennill nawr. So newn ni mynd at y cwestiwn nesa. Pa mor boeth y mae angen i ffwrnais i fod i doddi haearn? Na, dwi'n cofio hyn bod yn uchel iawn, ond pa mor uchel yw'r ateb? Um... So mae'n fil, mil, A, a cant, mil a dou cant a mil a tri cant. Dwi'n mynd, o, dwi'n rhy anxious yn um, siarad gormod. Hwna'n iawn. So, o ti'n mynd am yr un ateb? Ie, yeah, yeah. dwi'n credu hefyd, ie. Yeah. Da iawn fyna, ie, yeah, so really, really boeth. So mae Zaini Gazelle dal yna ennill. A bod nhw'n cyflym. dwi'n credu nawr, new, ni wedi wneud... Ydyn ni wedi wneud pedwar cwestiwn fanna? Neu... Uh, Newn ni mynd... o, dwi'n mynd i mynd... O ie. Faint o dunnell o lo mae gwaith haiar Merthyr Tudful yn ei dynyddio pob flwyddyn? So chi'n cofio oedd gyda nhw pedwar yym gwaith haearn, dwi'n credu. A da iawn pawb, pawb yn wrando fan'na. Lyfli. Da iawn Meg, da iawn pawb yn yr ysgol. A newn ni yym jyst mynd nôl naw at y sleidiau. Mhm. So, beth dygwyddodd nesa? So, nathon ni lan at pobl jyst yn dechrau creu stêm a trenau a lot o uh, diwydiant industry ar draws. Ond beth dygwyddodd? Um, So, newidiaeth mawr wnaeth digwydd oedd dechreuoedd, os chi'n gallu gweld yn y llun fan hyn, dechreuodd trydain cael ei defnyddio i byweru pe peiriannau a phopeth yn bywydau beunyddiol. Ond ble mae'r trydan hyn yn dod? Uh, so un ffordd o cynhyrchu trydan yw poethi dŵr gyda glo. Okay, so os chi'n dychmygu, mae hwn yn tan wedi cael ei wneud gyda glo. Mae'n poethi pot mawr fan hyn o dŵr. A'r mae'r stem hyn yn cael ei creu, so mae dal stem ynddo fe, ond wedyn mae'n mynd at terbain sydd yn troi, yn troi, yn troi ac yn creu trydain. Okay? Um, a mewn Prydain yn 1950, Cynhyrchwyd 96 o'r ganran o'r holl trydan wrth ddefnyddio glo. So 96% of all the electricity made was made by burning coal. So mae yna'n lot mawr. So mae pawb, pob tro chi'n rhoi yn y pumdegau, dwi'n siŵr o'n nhw gyd yn meddwl, o, oh, dwi'n rhoi gole arno, a nhw, o'n nhw ddim yn gwneud y connection na gyda'r faint o glo oedd yn cael ei dynyddio. Okay? Um, a hwn yw ffactri orsaf power Aberthor yn Cymru, uh, yn Sir Forganog, a roedd yn llosgi glo i gynnyrchu trydan. A ar gyfer ar gyfer taledd, roedd yn llosgi 5,000 o tunnell o lo bob dydd, Meg. 5,000 tonnes of coal burnt every day. Yym, ac yn 2013 sydd tua canol yym arbrawf bylbiau ni. Mm. Um, llosgodd 3.5 miliwn tunnell o lo wrth gynnyrchu trydan. So 3.5 million tons. of coal being burnt in 2013. Dwi'n ffili dychmygu faint o glo mae mm. hwnna, mm. ond mae'n lot o glo. Ie. yeah. Um, a mae'r mae carbon dioxide yn, yn yr atmosffer yn effeithio ar tymheredd ni a popeth yn y byd, really. A ni'n gallu gweld ar arwyddion o sut roedd y newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar byd ni yn bywyd gwyllt. Mm. So dyna pam nath ni creu y prosiect bylbie, achos mae blodau bach yn sensitif iawn i newidiadau yn y hinsawdd, a ni'n gallu gweld lot o'r stori wrthyn nhw. A'r, st a'r blodyn fan hyn, Yym, falle mae rai o chi wedi clywed amdano fe, lili Wyddfa. Um, so mae'n tyfu ar mynyddoedd o Wyddfa, okay? a mae'n planhigyn tebyg i rai sy'n dod o'r Arctig, a mae wedi bod yna ers yr oes ia diwetha. Okay? So mae'r planhigyn hyn yn hoffi sort of tymheredd oer y y y y y fath 'y chi'n cael pryd chi'n mynd lan mynydd fel yr Wyddfa. So wnaeth hwn cael ei ffeindio yn 1697, yy blodyn bach pert a wrth i bopeth gynhesu, mae'r ardaloedd y gall y planhigyn hyn fyw wedi lleihau, a nawr mae'r planhigyn hyn yw'r un fwyaf uh, prinaf dros, dros uh, y ddeunas unedig. Um, ac mae'n dyblygol i diflannu. Sut, sut ti'n teimlo am hwnna, Meg? Ie, mae'n mae'n drist i meddwl bod, yym, gwahanol, yym, yy, darnau o natur yn dechrau diflannu oherwydd ni, oherwydd ein, yym, actions ni. Dwi'n gwybod mae 'na pethe naturiol yn digwydd fel ice ages a pethe, ond mae 'na'r yym pethe fel y planhigion fan hyn, maen nhw 'di cael eu effeithio gan ni yn bersonol, specifically us. Yym, so mae'n drist i gweld hyn, yn enwedig gyda'r yym project 'yn ni'n neud yn plannu planhigion a yym a g- gwirio nhw i gweld sut maen nhw'n tyfu a gofalu amdano nhw, mae'n mae'n mae'n arddangos i ni pa mor sensitif yw'r planhigion yma weithiau, ma' raid i ni gofalu amdanyn nhw mwy. Ie. Ie, a mae'n mae'n mae'n blodyn bach hardd, yym, so... Ie. ...bydd e'n treni colli fe. Ie. Yym, ond mae'n bwysig wrth sôn am yr hinsawdd, chimod, ma'r newyddion weithiau bach yn yn drist, yym... M-hm. ...so mae'n bwysig, bwysig iawn bod ni yn cadw'n positif... M-hm. ...achos ond wrth cadw'n positif allen ni wneud yy wahaniaeth dda. Ac so ni'n mynd i edrych nawr ar rai o'r newyddion dda. Mhm. Um, Sa'n gwybod beth sy'n digwydd fan hyn. Dyna ni, mae'n dangos i ni. Grêt. So fan he- so yn Prydain, ni wedi wneud lot o waith i symud o defnyddio glo at defnyddio wahanol yym fathau o fossil fuels sydd yn llai frwnt, sydd yn llai yym creu llai o llygredd, ond hefyd ni wedi symud at dynyddio um, power wahanol. Um, so os ni'n edrych ar y pie chart fan hyn, um, yn chi'n gweld bod yn, oedd e dwy flwyddyn yn ôl, nathon ni dechre gynhyrchu yym mwy o trydan wrth defnyddio power y gwynt. Mm -hmm. A mhm. mae'r ma power y gwynt yn wahanol i glo a nwy a pethau. Chi'n gallu dweud wrthyn ni pam, Meg? Ydy e'n, wel falle rywbeth mwy yym, yy, clean yym yw'r gair dwi'n edrych amdano, a rywbeth dan ni'n gallu ail-ddefnyddio mwy. Mae'n rywbeth sydd ddim yn mynd i... ie... yym, diflannu yym yn ein byd ni. Ie, so os chi'n meddwl amdano fe, yym, mae'n defnyddio'r egni sydd yna yn barod, y gwynt, rhywbeth... m-hm... naturiol... ie... yym, sy'n troi y blades yna, a Dyw rheiny ddim yn creu yym fossil fuels, ok? Okay. Maen nhw ddim... Mae'n sustainable, gynaledwy, ok? Um, so mae'n really newyddion rili pwerus dwi'n meddwl i gweld bod ni wedi symud at gwynt fod yr un fwya o sut i ni'n creu pŵer ni. A os chi'n edrych ar glo, mae wedi mynd reit law o beth oedd e 96 Mhm. o ganran lawr i 0.6. So er bod pobl yn dweud, o, newn ni ddim newid. Ni wedi wneud lot o newidiadau yn barod, so mae hwnna'n really bwysig i cofio. Right, so, na i mynd at y Kahoot, gobeithio bod e'n gweithio. Ydych chi'n gweld e? Dwi'n meddwl mae'n di colli connection unwaith eto. Ok, wna i beth wna i wneud yw, wna i jyst cael quick refresh. M-hm. Yy, bydd raid i ni jyst clico trwyddo'r pedwar cwestiwn 'na. Ie, mae hynna'n iawn. A hwn yw cwestiynau olaf, so bydd hwn... Ond bydd raid i ni cael pin arall. So tro yma, 4, 2, 4, 4, 5, 9. So 4, 2, 4, 4, 5, 9. So fe enw yw Ar- Arctic Otter tro yma. Arctic Otter, so newn ni jyst aros i'r ysgol dod mewn. Ie. A wedyn, na i jyst mynd trwyddo'r cwestiynau, charming ni mewn. Ie, dwi'n A credu wedyn, pryd nhw ni'n sydd dod yna. at y doi olaf, byddai'n arafu tamaid bach. Mhm. So pob lwc pawb! Mae fel recap yn dydi e? Test bach... Ie. ...fel so jyst i gweld. Siawns i cael ein iawn. A un yw'r tanwydd ffosil budraf. The dirtiest fossil fuel. Mm. Fi di ateb yn barod, na'n gweld nawr. A, da iawn. So, pawb wedi cael eu iawn tro yma. o, ti yn y lead, Meg. Cwestiwn dau. Pa ganran o nwyon tŷ gwydr sy'n cynnwys carbon dioxide? Mm. Agos. O, agos fan'na. O, ti dal yn ennill, Meg. Ond dyle Ond ti ie. rili achos ti'n Wel, rhedeg y ie. project, chimod. Ie, ie. Yym, Yym, pa mor boeth?

So faint o dunnell o lo mae gwaith haearn Merthyr Tudful yn ei defnyddio bob flwyddyn? Mm. A ddoe yn iawn. Weithiau ar echan awr. O! Gawn ni weld nawr. Falle... Mae'n agos. ...bydd gan Charming New Chance yn y ddwy cwestiwn nesa 'ma. Yn 1950, faint o trydain y Ddeyrnas Unedig a gynhyrchwyd trwy losgi glo? Ww! Dwi'n cofio fe bod yn ateb eithaf uchel.

Beth yw'r enw'r blodyn prin hwn? Cennin Pedr, llygad y dydd, lili'r wyddfa neu rhosyn? Iawn i weld. Mm. Da iawn, chi gyd wedi cael hwn yn iawn. A pwy sydd i ennill?

A dyna dan le dwi eisiau rhoi diolch i chi gyd am weithio ar astudiaeth wyddonol bwysig hon, sef yym yy y project y bylbiau gwanwyn. So am 20 mlynedd mae ysgolion fel chi i gyd yy wedi ar draws y Ddeyrnas U- Unedig wedi bod yn tyfu yy bylbiau, wedi fod yn mesur a y glaw a'r tymheredd a ma' hwn wedi creu set data defnyddiol iawn i ni Meg yym allwn ni defnyddio i gweld sut ma' hinsawdd ni yn cael ei effeithio yma yn lleol lle i ni'n fyw, oce? Mhm. Yym, a wrth gwrs, wrth wneud hyn, uh, y filoedd o plant sydd wedi cymryd lan hefyd wedi uh, gwella sgiliau uh, gwyddonol nhw. So, um, mae dy waith chi yn yr ysgolion yn wirioneddol yn bwysig a rydych chi gyd yn wyddonwyr gwych a'n cymryd rhan, plannu y bylbiau yma a wneud y gwaith i gyd. Um, so, ni o Amgueddfa Cymru, eisiau rhoi ddiolch i chi am y waith chi wedi wneud a hefyd i'r partner ni, y Trust Edina, sydd wedi uh, rhoi ariannu'r prosiect yma. Mm -hmm. So nawr, um, yn exciting iawn, ni wedi bod yn edrych ar y data hyn uh, mae'r ysgolion i gyd wedi bod yn casglu. A dwi wedi bod yn edrych ar y data a then Jobyn mawr, mawr iawn os chi'n dychmygu y filoedd o uh, data oedd yn dod mewn dros y blynyddoedd. So, cwestiwn gyntaf um, dwi angen ateb yw, ydy'r tymheredd wedi newid? Um, So, mae'r siart hwn yn ddangos i ni uh, y tymheredd gyrfar, gyfartalog, um, average temperature, um, ni wedi bod yn recordio dros y geiaf, ond ni'n edrych arnyn nhw nôl yn 2006, reit lan at um, y flwyddyn diwetha chi, achos mae data chi dal yn dod mewn am y flwyddyn hyn, a chi'n gweld bod uh, tymheredd yr average temperature hyn wedi mynd lan a lawr, mae fel patrwm arno fe. Ond os yn ni'n rhoi uh, llinell duedd, trend line, ar hwn, so um, ni'n defnyddio strategau i i ffeindio'r llinell tywydd yma. Mae'n dangos i chi, ydych chi'n gweld Meg, bod y llinell hyn yn mynd lan dros mm -hmm. amser? So mae hwn yn meddwl bod y tuedd, y trend yw bod y tymheredd yn mynd lan dros amser, jyst tymyn bach, ac mae ganddo fe fel newidiaeth pob flwyddyn, a mae hwn yn hollol naturiol, a pryd chi'n ei gwyddoniaeth gyda pethau naturiol, mae yna wastod um, variation, ni'n galw fe, neu amrywiaeth yn Cymraeg. Um, So y darn yma yn dangos i chi faint o amrywiaeth oedd ar y dechrau, a wedyn chi'n gweld bod yr amrywiaeth yna yn dechrau dod, dechrau lleihau, okay? a ers 2018 mae wedi dod yn lot yn um, lot fwy tewn na. Okay? So mae llai o amrywiaeth yn digwydd nawr, lle yn y ddechrau oedd lot o amrywiaeth. Ydy hwnna'n wneud sens? So, os mhm. ni'n edrych ar yr un um, ar dros y Ddeyrnas Unedig, so nath um, ysgolion ar draws y Ddeyrnas ddim dechrau tan 2012, So mae ddim mor hir, ond ni'n gweld patrwm tebyg lan a lawr, lan a lawr. Os ni'n rhoi um, y tueddiad arno fe, ydy'r patrwm na yn tebyg i un Cymru, Meg, ti'n meddwl? Ie, yeah, eitha tebyg bod e'n dechrau cynyddu eto, yn bach iawn nhw. Ie, yeah, so mae'n y ddoi yn mynd lan, so mm -hmm. mae'r ddoi yn gwneud stori tebyg. Mm -hmm. uh, a hefyd, um, does dim, mae'n dod yn, y variation yn dod yn llai, okay? Mm -hmm. um, ond Tueddiad arall ni'n gallu edrych arno yw a yw'r blodau hyn yn agor yn gynharach neu yn hwyrach. So, pwrpas yr arbrawf yw bod pawb, yr hypothesis yw bod y blodau mynd i agor yn gynharach os mae'r tywydd yn dod yn fwy dwym. So ni'n gwybod bod y tywydd wedi bod yn dod yn mwy dwym, so nawr newn ni gweld beth sydd wedi digwydd i'r blodau hyn. So na i jyst esbonio'r graff hyn gynta. So diwrnod o'r flwyddyn yw hwn, okay, ond yn niferoedd. So, gyntaf o Ionawr, dydd un, lan at 365, diwedd y flwyddyn, ok? Wedyn y flynyddoedd, a mae'r llinell duedd yn ddangos bod y cennin Pedr yn ymddangos ychydig gynharach dros blynyddoedd. So, mae'r slope hyn yn mynd lawr, So dros amser mae'n dod, mae'n agor yn gynharach. Mm. Um, os ni'n edrych ar y trend y ddeyrnas unedig, i ni'n gweld rhywbeth tebyg. Mae'r slop fach yn mwy slopi mm -hmm. fyna. Um, yeah. A ni'n gweld bod y tueddiad yr un peth y ddoe yn ddod yn gynharach, so mae oedd hypothesis ni yn iawn. Gyda'r crocus, mae patrwm fach yn mwy chaotic fan hyn, ond mae hwn oherwydd bod oriau o um, haul, so faint o oriau haul, yn effeithio ar y crocus yn fawr hefyd. So, pryd mae dyn ni pethau really uchel neu really isel, mae'n oherwydd yr oriau um, hael. Ond os ni'n rhoi llinell tuedd ar hwn, mae'n dilyn yr hypothesis, mae'r uh, llinell yn mynd lawr, so mae blodeuo yn dod yn gynharach. Eto tipyn bach yym dros y Deyrnas Unedig, ni'n gweld yr un patrwm eto 'na, ok? M-hm. Yym, dod yn gynharach. Ond, faint yn fwy gynnes i ni'n sôn fan hyn? So, ni'n edrych arno fe ar y graff, ond mae'r graffiau yng Nghymru a'r Ddeyrnas Unedig yn mynd yn araf fach yn gynhesach. Dim ond ychydig bach bob flwyddyn, so jyst llai na un radd bob flwyddyn, ond dros amser mae, mae'n, ach, mae'n rili really achwanegu yn gwir. Yn y Ddeunas Unedig yn gyfan gwbl, mae'r gaeafau yn cael eu cynhesu tua hanner gradd bob degawd. So mae hwnna'n swnio'n fach i fi, okay? Okay, so what, half, half a uh, degree Celsius every 10 years, ond mm. mae hwn yn significant iawn. Um, achos os ni'n edrych ar y blodau fach, ni wedi bod yn edrych ar ôl, dros deg mlynedd, os ni'n dilyn y trend sydd wedi bod dros yr ugain mlynedd, bydd y crocus yn agor tua pum diwrnod yn gynharach dros y degawd, a'r daffodil, y cennin Pedr, yn agor wyth i naw diwrnod gynharach y degawd. So, chi'n gallu dychmygu wedyn, Falle 1950, yy sori 2050, bydd y blodau yn agor tua yym beth i ni a so ugain a hanner o dyddiau... Mm. ...yn gynharach. So falle bydd hwn yn dechrau creu problemau i'r daffodil a i'r yym bywyd gwyllt sydd yn chimod, dependo ar y y cyn- cennin pedr hefyd. Mhm. So mae hwn ddim yn swnio'n lot, wyth diwrnod, ond mae yn bwysig iawn. Achos mae'n croni dros amser, so dros amser mae'n jyst tyfu a tyfu, a gall ambell de- degawd olygu sawl gradd yn uwch. gall newidiadau bach yn y tymheredd achosi effeithiau mawr ar natur. Okay? So, y natur ni, y cadno, a, a'r cwningen a'r y stwff yn y wlad ni a effeithio arnyn nhw.

yn gormod rhy gynnar, mae afaonydd yn sychu ac mae stormydd a llifogydd yn digwydd yn fwy aml, a mae'r newidiadau hyn yn effeith hefyd yn effeithio ar ein bywydau, um, mod, sut i ni'n teithio, ni'n cael y weather warnings hyn trwy amser, a mae'n effeithio ar diogelwch ni hefyd. Yym, a mae newid bach fan hyn yn cael effaith mawr ar poles ni, y, yr Arctic a'r Antarctic. So, just wythnos yn ôl, wnaeth wyddonydd rybyddio bod cynhesu yn yr Arctig yn achosi iâr môr i doddi'n gynnar, so ni wedi clywed hyn y blaen. ond mae hyn wedi arwain at ddirywiad mewn pengwiniaid ymeradwy, emperor penguins, um, oherwydd ei bod yn colli um, y platfformau iâ yna i rai fach tyfu arno. Mm -hmm. A maen nhw ddim wedi tyfu digon a maen nhw'n gorfod nofio a maen nhw'n dod yn oer. So, newyddion trist fyna. Um, ond dyma pam mae gwaith chi, y gwaith chi wedi bod yn neud dros y, y tymor hyn, y mor bwysig a chi ri chi gyd yn wyddonwyr gwych, achos heb cael yr atebion, heb yr evidence yma i chi yn, yn casglu y tystiolaeth, um, byddwn ni ddim yn gwybod beth sy'n digwydd, so mae'n rili really bwysig y gwaith i chi wneud. So diolch i chi gyd plant yn yr ysgolion mm -hmm. am y waith hyn. Um, ni wedi dod i diwedd y sesiwn, um, so na i just dweud tymyn bach am y sesiwn nesa, sef wythnos nesa. A mae'n gyd am stuff positif i ni'n gallu wneud i cyfrannu at newid. Um, so, ar diwedd y sesiwn byddwn ni'n danfon mas links a hefyd y template yma chi'n gweld i chi'n gallu wneud um, adnew, ad, addewid, sorry, addewid personol, sef personal pledge, um, i Stuff chi'n gallu wneud, wedyn dwi eisiau ni, i chi meddwl am stuff chi'n gallu wneud yn yr ysgol hefyd, fel casgliad o pobl gallu wneud wahaniaeth. So diolch i pawb am wrando, diolch Meg am ateb y cwestiynau gyda ni. Um, byddwch chi'n gweld mwy o, o Meg yn y sesiwn nesaf. Mm -hmm. um, a ie, yeah, diolch i pawb. Um, ni just